my country pipo una welcome back to my channel today Fina don finally go her Maldives trip and the live video wey be say she do for the Maldives trip wey be say she mention Groovy and Elo Swag name don cause reactions online Also, Somja shippers don come out to come celebrate nine months anniversary for Soma and Angel. So Soma and Angel today go mark nine months anniversary for them for their amazing relationship. So this this thing one that they see for the screen are some of the um, um, write up comment wey be say fans drop for both of them to take congratulate them. Very, na very big something because Angel wey be say we know she no dey really stay for relationship. Make una check for that shine your eye season na una see am say she and Cross first move around small e no work. She and Sammy come still move around the thing no their relationship no even last at all. so for her to stay with Soma and Soma too na another person wey be say head no correct for two of them to fit stay together till now the thing surprise netizens congratulations to the both of them. Onto Phyna matter as we all know Travel Better don finally um do well on their promise about their trip wey be say they promise Phyna as part of the prize for her winning the Big Brother Naija Level Up season Christina carry us and her fans along with her as she dey go for the journey. When she dey for aeroplane, she just dey show us how the thing be. So she reach there today, today afternoon, but for that side na night. When she reach na night, so she come say make she um, do live video for her fans. Now the conversation for the live video na come trigger some reactions online. First of all, she talk about how the trip be so far. She make mention say when she reach there, say she dey very hungry and the food wey be say they give her for there, say the food she no eat that kind of food. Say so wetin she go do be say she go dwell on eating fruit and eating bread. She also explain to us say as if I didn't mean she know say as she dey come from Nigeria to that place, say she for cook um jollof rice, put am for cooler, say the thing for no spoil or she for carry grind um egusi um egusi and um some things wey be say she go use take um whip small soup wey be say she go chop. According to her, she say she no know how she go take survive for there for the remaining days. A particular fan for the live come dey ask am say, Babe, how far? What of Groovy? Why be say na only you waka go the trip wey be say Travel Better organize for you? Well, she say make nobody dey mention that boy name, say it's been three years

one day like that after the Saturday night party, all the level one housemates come dey vex for Swag say why he go dey follow girl like um, Fina, all those type of things. Say she's dirty, she's this. They come dey insult her. Chomzy na be the person where they actually carry the matter for her. That day it was very hot for Elo Swag for inside the house. And so Elo Swag come sideline Fina, come go dey follow Chomzy. Chomzy na after the show, Chomzy come dump Elo Swag, go follow rich man where be say be Figo. So make una listen to Fina live for una self.

so after this life wey be say she do wey be say she make this statement people come dey come out dey insult her say madam rest you too like elo swag it's been how many years the boy no even like you all those type of thing so for me i was actually in that live video and from the way she sound na cruise na she dey cruise una no ask fina matter dey be na once she don dey talk like this she dey always talk am as cruise truth be say elo swag and fina would have been a perfect pair um unlike that thing wey be say she do with groovy for the um, me personally i believe to say for really work out between her and elo swag had him been elo swag um, green man up and choose fina over chomzi Make we see some fans reaction over this particular live wey be say Fina do today. The first person come say shaking my head, come put emoji wey put am for face, come say una favorite no go ever get sense. It's been how many years later people people are sponsoring themselves there and you are going on a sponsor trip and you are throwing shades. Is it by force to gree? Another person come say wish I would type what's on my mind right now worstest winner ever. Another one say why she no carry her mama rejected pikin. In as much as Fina dey very annoying most of the time but this particular life wey be say she do I no really see anything wey be say she talk wey dey bad for inside. As a matter of fact I was even shocked say Fina no shade anybody for this life. Ehen. Lil swag dey for inside that life wey be say she dey talk and he was laughing when Fina made that particular statement. reason why be say anytime wey be say she talk even if she talk something out of cruise even if she talk something nice people dey always attack her na because of the negativity wey be say she don spread so far the thing pass the positivity for her life that's why you see say anything wey be say she talk people dey always dey quick to pick on it well she say tomorrow say she go start another life by 8am so me i will be there to to see wetin dey sup and i go bring the full gist come drop for una for here una take care una bye